Seirwe. Rero nabaire naigure amang'ana onsi mwakwanire, naigure aye omweshimiwa monda buna gwakwanire, ayio amotwe, lakini ntaete monyene nigo mwachoretwe amo mobwataine iga, egena buna naende mobwatane amo moigwanane, tari iga asa toichire iga ase abanto abange, gose bana bamento gake, ekiagera imwabwataine, mogende amo totebie ekero mwachire aria moikaranse momanye gocha amo. Onye motaete kogenda kera omonto kibi giake, naende amoa kera omonto, lakini iga aorote ng'a yaya nagotebirie iga yaya, gose baria baminto bake. Egia kabere, no, nekeene. Egia kabere, Your Excellency, utaniruhusu kidogo, kidogo tu nizungumze kwa Kisii. Egia kabere. Ee, Omwesimwa Zairi na abarai mwensi mwakwanire. Zairi nkoigwa ore kegusi yake tiangotebi. Aiga, ekero gokwana motwa, abanto baikaransete, na mbe eyemo karatebie abanto ekeene ng'a emechando nere Kenya eye kwanza otarakwane ebinto bia kabere. Tori gokwana goteba orakage ng'a aye tomenyeti Kenya eye. Twensi tomete nonya ninche ngotarana nomogambi oyo nimenyete Kenya eye nindoche naki Kenya eye ere. Bono kwamerire nabanto aba epikipiki bakorina, egari bakorina, amafuta mbamaete nare igoro. Bono ekero toikare ase taa namba eyemo tokorata yomogambi iga nare igoro. Lakini. Buna gwachagete aria okagenda nse, genderera ngo mono, genderera mono. Tiakonya komata inga ebinto ebire biya, ebinto ebire biya, ebinto ebire biya. Inche omaete, inche omaete emechando mbwate, emechando ngochi natwara nogokwana kere kieke ekeene. Tiga ngotebi, karatebi abanto, omaete emechando onde bwensi ogotoka ang'e nomorai. Toanchete komotebia ng'a ebinto mbobe bire, oanchete konya komotogi, bosa kwamotogi, kwamotogi, kwamotogi, kweba ng'a yaya, abanto nabarabwo mbaroo. Abanto aba bagotumia chipikipiki batebi iga, Bainyori iga aye nonyigwete aye omohindi oyo nontegerere ekiagera bono aye kwabera omogusii o seito igaa, gose bana baminto gake, ere buya gose ere bobe, ogwancherana ng'a nare igoro. Omanye komotebi, Buna kwabegete chisiringi isano, echi nechinke? Naende rigia enchera, naende chigende nse, chigende nse baka chirane gochia inse aa, riagere obogima bogoyane gochia motu. Mwancheranire amang'ana ayio? Egia kabere, abana baminto, rero omokutano oyo toteneine aa, twachire iga ase omochango. Oyo nere omogusii, Ekero twachire igaa togokwana amang'ana twarorire omoraai bw'ense na omokonyi oye. Tiga twasaba ebinto seito igaa ntobwate amang'ana aito. Togokora ntogende aa aria gokwana amang'ana aito ekero twakorire abageni bachiire. Tiba gendi osabire epaara, ntomotachera anse. Epaara eyio egokonya abagusii. Tori gocha goteba ng'a yaya ki bageni, ng'a agoaka nyarebe, ng'a agochia okwana gento gete. Eyio nsiasa yaya gochiesa. Ekero twachire iga etotagete amagenderero ache gochia gokonya omogusii o seito iga. Obwo nabwo obwanchani totagete seito iga. Tari okonya goetana, twanya kominana, twanya goteba baka ekero omogambi achire buna achira, twanya kominana. Bono ekero twamotebirie ekeene, nabo etakeire boigo.

Riria ogotacha kwatacha enchera gete ng'ora igo, torakama onye togochia gokora kende. Tiga torakama bono igo omogambi oyio karanse nere nere obwate oboke. Twaratacha enchera gete iga, Moise onde narora ngoakaribisha omogeni oria onde, mbuya gwakora, toageti mogambi monene. Nabo ntaete togenderera igo, torakama togoika gochia motwari, aye nogenda aria ase ogochia bokong'u mboyo. Lakini karakama buna oikaransete abwo, ikaransa igo. Twatacha ng'ora ng'ora. Your Excellency nilikuwa naambia Gavana aombe barabara pia ingine ambayo ilikuwa imebaki huko. Asante sana.